Wat soll mer dann haut presentéieren? Ech weess net. Keng Ahnung. Hu mer nach iergendeppes?
Iergendeppes, wat d'Leit interesséiert oder esou? Hien huet eng cool Idee. Yo.
De Buschi huet eis puer Luuten matbruet. Jo, haut geet et em d'Thema Lanteren. Jo, Thema Lanteren, puer kle, mir stellen iech haut puer verschidde Lantere vir. Firwat eng Lanter? Déi kann een iergendwou histellen oder iergendwou hin hänken An ech well een ënser Toilette geet um Camping oder am Bësch, da kann een sech ewou histellen an gesäit ee wat ee mécht an huet een zwou Hänn fräi, zwou Hänn fräi.
Wéi eng Lampe hues de da lo do matbruet? Also hei hunn ech e spezielle Kannermodell vun, jo. Haba. Vun Haba. Deen huet puer cool Features awer och puer Saachen déi net esou gutt sinn. Wat op jiddwer Fall cool ass, ass Huet eng Kuerbel, kann een kuerbelen wann een se braucht, hech brauch jo keng Batterien. Dat ass scho mol ganz cool. En plus ass se schéin, gesäit cool aus, an engem klengem Etui kënnt en hei. Uewen ass e Kompass drop. An hien huet eng.
Déi net geet. Eng Päif.
Dach, déi geet. An e klenge Karabinerkrop huet se dobäi. Déi wierkt op den éischte Bléck zimmlech robust, muss ech zouginn, mee fir d'Knäpp ze drécken, oder deen ee Knapp, deen drun ass. Ass zimmlech futzeleg a fummeleg, well, jo, deen ass iergendwéi do esou dran an do muss een. Ja, da gesitt hei ënnen, do weist en de Knapp un. Et muss en awer uewen driwwer drécken. Ja, an t'ass och net wierklech verrutscht, well mir hunn dat schonn. Mee bon, de Knapp ass dran, dat ass de Problem. Gesitt Der? Ech, elo ass. Ja.
A wann Tim scho Problemer huet de Knäppchen ze drécken, wéi ass dat eréischt bei Kanner? Naja, dofir.
Ech mengen, t'ass e coole Gimmick, och e coole Kaddo. Mee ob dee elo wierklech. Ënner verschäerfte Bedéngungen eppes d'Aart si emol dohi gestallt. Do hu mer nach e puer aner Saache fir Äech. Do ass nach eng, déi zimmlech vill Leit kennen.
Dat ass déi heiten. Déi kennt Der vläit alleguer. Déi huet eigenem ee Knapp. Rout, däischter, méi hell, aus. Tiptop, kanns de net vill falsch maachen. Dozou huet se nach och e Krop fir se iergendwou drunzehänken an si huet.
Wann der raus kënnt. Wann der raus kënnt.
Och eng Kurbel. Du gesitt schon direkt wéi déi Kugel hell gëtt. Fir ze kurbelen. An wann dir keng Loscht hutt ze kurbelen, kann een se och iwwer Micro USB oplueden. Dat coolt bei dëser Luut ass, si ass kleng, si ass ultra robust, si kascht dräimol näischt. Déi kritt een ëmmer iergendwouhi mat. Ech perséinlech sin grousse Fan vun der Luut. Mini, hues du eis net o nach eng matbruet? Ah dach!
Ah komm mir kucken déi mol.
Als nächst Luut weise mir iech eng Luut vu Varta. Varta kennt der vläicht, déi maache Batterien. An wéi soll et och aneschters sinn, fir déi Luut hei brauche mer Batterien. Dräi Där Décker, dat ka positiv sinn, dat kann awer och negativ sinn. Positiv an deem Sënn, dass Der hutt einfach aner Batterië mat, maache mer emol erëm un, Der hutt einfach aner Batterië mat, dann hutt Der ëmmer erëm nees, braucht keen Akku ze fëllen, Dir hutt ëmmer erëm nees Är Lut, wou Der kënnt mat neie Batterië befëllen an et geet weider. Negativ, Der hutt erëm nees Batterië ze schleefen. Der gesitt, et sinn déi déck, ah, och net ëmmer déi einfachst. Si huet ee Knäppchen. Un, aus, mee kann se net. An uewen huet se Krop. Awer wat cool ass, wann der an engem Zelt sidd, huelt der einfach deen anere Krop an der hänkt se vun uewen erof. Dudum!
Oh, ass déi hell! Also hei hu mer neg eng weider Luut. Streamlight heescht dat gutt Stéck. Déi ass eigentlech och zimmlech cool. Déi ass vläch scho e bësse méi schwéier erëm. Mee si huet einfach ee Knapp, laang gedréckt halen, gëtt rout, nach eng Kéier drop drécken, SOS Morsecode, a soss ass et einfach just hell, manner hell, nach manner hell an aus. Ähnlech wéi d'Varta huet déi heiten och uewen e Krop, si huet.
Wa mer et op kréien. Wa mer et op kréien.
Ënnen e Crop. Cool. Awer elo kënnt erëm dat, wat ka gutt oder schlecht sinn, si huet och Batterien. An zwar och där décker. Muss déi elo kierzen. Bei Batterien ass een ëmmer d'Fro, wëllt der se matschleefen? Wat ass wann se eidel sinn? De Virdeel ass, kaaft der neier, sidd der erëm on the on the way. Anerwäerts gesinn ass et natierlech schlecht, ëmwelttechnesch ok. Zweet zweetens, wat ass wann alles zou ass an der keng Batterien hutt? Opluede kënnt der se net. Mee se ass uewen an ënne gumméiert an eigentlech en treie Begleider zënter laangem. Déi hu mer scho ganz laang dobäi.
Du bass verléift, gesinn ech. E bëssen.
Awer elo kënnt nach d'Meeschterstéck souzesoen. Well dat war bis elo lauter Lanteren, awer elo kënnt déi Oberlanter. Déi ginn ech séier sichen. Moment. Yeah! Hei ass se! Dat Déngen hei ass vun der Mark, wéi war dat? Libov Gogo.
Mir maache mol Paus, hä? De Sound ass awer gutt.
De Sound ass net schlecht, jo. Wat hunn ech hei iwwerhaapt? Gesäit een dat op der Kamera wat ech hei hunn? Scho eng Luut, hä? Haha, net nëmmen eng Luut, mäi Frënd. Déi Luut kann, déi huet verschidde Lichtmodi, kal, waarm an extra hell. A wann ech se zoumaache wëll oder ausmaache wëll, maache ech se zou. Wann ech se brauch, maache ech se op. Awer dobäi bleift et net. Ech mengen, fir de Rescht hu mer iech eng Kéier mat eraus fir iech ze weisen. Also, mir sinn erëm aus der Höhle eraus an heibausse kënne mer iech e bësse besser weisen, wat mer hei iwwerhaapt hunn. Dat ass e Kombigerät aus Lanter, Bluetooth-Speaker, Radio, Noutfallhelfer, eigentlech e bësse vun allem. Also d'Lanter, kloer. Uewen eng kleng Hänk, un, aus. Uewen hu mer eng Solarzell drop. Fir se elo domadder ze lueden ass e bësse schwiereg, mee fir de Batterieerhalt, also fir d'Batterie e bësse besser ze erhalen, ass et awer net schlecht, funktionéiert effektiv. Wann der hei kuckt, hei hu mer déi normal Bedienpanels, déi eben iwwerall dobäi sinn, un, aus, Play a Stop. Dat ass fir d'Radiofunktioun oder jo fir d'Radio, dat do ass fir d'Radiofunktioun, méi haart, méi lues, kleng Equalizer mat drun an de Modus. Moment ass op Bluetooth, ech kann ëmstellen op Radio.
Yeah! A fir besseren Empfang.
Eng Antenn drun. Eng Antenn drun.
So, mir sinn lo hei an enger Höhl. Ass vläit bei enger Höhl. Ass lo e bësse schwiereg.
Mee um Camping funktionéiert se wierklech gutt. Jo, oder och esou op enger Wiss, op enger Koppel, iergendwou wou ee bësse méi fräi ass wéi hei. Dann hu mer hei och e ganz nette Feature.
USB-C. USB-C fir opzelueden an den normalen USB fir eppes, e Gerät drun unzeschléisen, fir e Gerät opzelueden. Dat heescht heimadder luet der en Apparat op an heimadder kënnt der en zweeten Apparat wéi en Handy oder esou eppes drun oplueden, wat eigentlech zimmlech cool ass. Dann, mär si jo gär autark an net op Akku oder Batterie ugewisen.
Oh, wat fir e schéint Geräisch! Dat ass eng schéi Kurbel. An hei ënnen huet se och nach eng Lut drun. Eng Kéier normal Lut. Hell, jo. Strobo. Ja. An elo mäi Liblingsknapp, den SOS-Knapp. Geet ab, he? Dee geet ab, do war ech e bëssen erféiert. Also et ass eng cool Spillerei.
Mir hunn se elo schonn zënter enger Zäitchen am Gebrauch a sinn net enttäuscht. Bis elo hält se wierklech bäi, wat se versprécht. Wéi et elo mat Waasser an esou ausgesäit, kann ech Iech elo net soen. Laut Hersteller ass se spritzwassergeschützt, se ass och gumméiert uewen an ënnen. Versenke géif ech se elo vläicht net am Séi, mee nice to have. Dat war et vun eis haut zum Thema Lantern. Lantern. Vläit ass deen een oder anere vun Iech jo nach op der Sich no engem klenge Gimmick oder eppes fir déi nei Saison, fir gemittlech dobaussen ze sëtzen. Ech menge mir hunn hei elo e puer fonnt. Ech menge mir bleiwen nach e bëssen heibausse sëtzen, oder? Oder mir ginn an d'Höhl weider. Lass!